Төбәк җитәкчеләре, өлкә һәм шәһәр думасы депутатлары катнашындагы күргәзмәне ачу татар мәдәният үзәгенең Урама татар халык фольклоры ансамбле чыгышы белән башланып китүе очраклы түгел. Нуртдиновлар гаиләсе һәрдаим шәһәребезнең милли һәм дини тормышында катнашып яши. Хатыны Нурия ханым мәдрәсә мөгаллимәсе, Ирек абый исә озак еллардан бирле өлкәнең татар милли-мәдәни автономиясе башкарма комитеты әгъзасы итеп сайлана. Балаларның кул эшләре буенча уза торган бәйгеләрнең башында тора ул. Тыныч холыклы, беркайчан да әйләнә-тирәгедәләргә авыр сүз әйтмәс бу кешенең бөтен күңеле бары тик эштә генә. Я счастливый человек, как живописец, да, потому что это счастье в чем заключается, что ты нашел свой путь и ты занимаешься тем, что нужно для тебя и для тех, кому ты предоставляешь А какой это радости, люди радуются. Анарга менә
татарча ничек әйтергәдер инде мешать итмәскә только. Самый главный мешать итмәскә анарга. Художниклар алар шундый кешеләр. Аларның җаена барсаң, алар бик яхшы кешеләр. Бармасаң инде точки точка запятая.
Рәссамның 70 еллыгына багышланган бу зур күргәзмәне ачу тантанасына килүчеләр ул ясаган рәсемнәр каршына басып, зак-зак итеп карап, уйланып торалар. Аннары ерак каракка китеп карыйлар. Миңа калса, алар картиналарга карап, үз туган авылларын, туган нигезләрен искә төшерәләр бугай. Ирек абыйның рәсемнәрен күргәч, минем хәтеремә килә минем туган Тимерчән авылым. Анда кайткан кебек була миңа. Мин бер генә бу выставка абыйның, Ирек абыйның выставкасында тегел инде, һәрвакыт минем шулай күңелемә шундый минем туган ярларым исеме хәтеремә килә. Чыннан да, Ирек Нуртдинов эшләренә карасаң, анда һәркем үзе яшәгән төбәк табигатен, бала-чага узган авыл урамнарын, җәйләрен су коенып үскән елга буйларын, җиләк җыйган урманнарны хәтергә төшерә. Чөнки анда, без татарлар күңеленә якын булган Идел елгасы буйлары, аның ярларындагы куе урманнар сурәтләнгән. Выставка замечательная, природа, смотрю, нашей Ульяновской области. Очень красивая картина, мне очень понравилось. Она написана от души, и видно то, что здесь и дух нашей Ульяновской области, и дух нашего российского народа, и э, вся красота нашего края и нашей страны вся отражена в этих работах. Рәссамның быелгы чираттагы күргәзмәсен ачу тантанасында өлкәнең мәдәният һәм сәнгать министры Евгения Сидорова Ирек Нурдиновны Ульяновск өлкәсе өчен Ходайдан бүләк һәм ул безгә зур байлык диде.

а художники думаю из Донецка. Ирек абыйның икенче бер иҗтимагый эшчәнлеге ул биек Тукаебыз белән бәйләнгән. Өлкәнең татар мәдәният үзәгендә һәр елны апрель аенда балалар өчен үткәрелә торган Тукай әсәрләре минем күңелемдә рәсем бәйгесе аның рәислегендә уза. Шунсы да игътибарга лаек, һәр елны 200 дән артык малай һәм кыз катнаша торган бу конкурска татар балалары гына түгел, башка милләт балалары да үз эшләрен тәкъдим итәләр. Ирек абый бу бәйгедә катнашучыларның эшләренә бәя бирү белән генә чикләнми. Ул аларны рәсем ясау серләре белән дә таныштыра, киңәшләрен бирә, ә җиңүчеләргә үз эшләрен бүләк итә. Кыскасы, танылган рәссам үзенә лаеклы алмаш та әзерли. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.